Hemmelere salam. Geliň biz bu gün şular ýaly gyzyl mahmal tortunyň çöregini bişireliň. Ýagny krasny barhat tortunyň çöregini bişireliň. Bu çöregi bişiremizden soň biz tortlary dolanyp bilýäs. Ýa ne şular ýaly dürli görnüşlerde desertlerde zatlar ulanyp bilýäs. Mahmal, şifon we biskwit diýilýän görnüşdäki çöregini bişireliň. Şifon we biskwit adaty biskwitlerden has tapawutlyraajyk bolýar, ol hasam agzyňda eräp barýan hasam ýumşajyk, tagamy az üýtgeşjek bir gowy tortlaryň biri bolýar. Geliň biz bu gün şol tortuň çöregini bişireliň. Bize gerek zatlar, üç ýumurtga, ýüz ýigrimi gram şeker, altmyş millilitr ösümlik ýagy, segsen millilitr gatyk, kabartma tozy, bir çaý çemçe, bir çummuk hamyr soda, sekizden bir çaý çemçesi, onuň dört gramjyk kakao, ýüz ýigrimi gram un, iki çaý çemçesi gyzyl kraska gerek. Gelnini hamyrymyza başlalyň. Ilki bilen ýumurtgalaň agyny sarysyny aýyrýas. Onuň ilki agyny bulap başlaýas mikserde. Bulap başlaýasda çümüjik duz atýas. Ondan şu biraz köpük bar bolýan. Indi şekeriň üçden bir bölegi ýaly agrazyn bir azajygyny goşýasda. Bunu indi mikserde gowy edip bulap ak köpük bolýança bulaýas. Serine şeýdip işläp durka, indi başga bir gapda gury zatlamy taýýarlaýar. Uny, kakaony, razryhlitel, hamir soda, eger wanilinam goşmak isleseňiz, onam şuňa atýas-da, gowjadyp garyşdyryp taýýar edip goýýas. Ýene başga bir gapda gatygy, ýagy hemem gyzyl kraskany garyşdyryp, bunam aýratyn taýýar edip goýýas. Ynha indi biziň ýumurtgamyzyň agamy gowy köpükledi. Gowy indi ak köpük bolup, şeýle çyzyklary, yzy galyp başlady. Şoň ýaly bolandan soň boldy etmeli. Has kän bulabam ýumurtgaň agy kesilmez ýalyk. Öte känem bulamaly däl. Ine şular ýalygrak bolandan soň boldy edýäs indi, bes edýäs. Indi ýumurtgaň sarysynyň üstüne-de ýaňky galan şekerimizi goşýas-da, Bunam indi mikserde gowy edip bulaýas. Bu-da şol gowy edilip ak köpük bolýança bulap köpräjik işledýäs mikserimizi. Ynha ýumurtgaň agam gowy agardy, ak köpük bolup çişip köpeldi. Indi şuň ýaly bolandan soň ýaňky taýýar edip goýan gyzyl gatykly garşymyzy goşýas buňa. Goşýasda indi mikseriň güýçlüsinde işletmek gerek gal ýene pesejiginde garyşda boldy. Bize maksat esasy şol garyşda bolany bir bir gezek gowjap işledip garýas. Ynha, indi bunu gowy edip, şeýdip garýar. Gyzylymyzy, gyzyl gatyklymyzy indi gowy garyşdy. Indi munuň üstüne ähli gury zatlarymyzy, ununy, kakaoly garyşymyzy elekden eläpjik buna goşýar. Buna ondan ýene mikseriň pessejiginde işledýär we gowja alyşar ýaly garyşdyrýar. Indi unumyzy garyşdyranymyzdan soň indi bize mikser gerek däl. Bu gowy alyşdy, garyşdy. Indi mikser aýyrýarsa galanyny dowamyny elle edýär. Sebäbi ýumurtgamyzyň agy çökmez ýalyk. Şeýdip elle bir ýuwaşlyk bilen emaý bilenjik Gar ýa şol ýumurtga aga çökmez ýaly aşak ýokarlyga edip dürşt edip garmaly dälde hemaýylençik şeýdip garmaly. Işimize başlamaka duhowkamyzam ýüz altmyş gradusda işledip goýýas. Hemem ýigrimi santimetrlik galybymyzy taýýarlaýas. Eger aşagy açyk bolsa aşagyna falgasyny zadyny çekdirip goýýas aşagy ýapygam bolsa şoňa ýag çalyp onam un sepeleşdirip taýyn edip goýýas. Ine, hamyrymyzam, meňňem hamyrym taýýar boldy. Ine, gowja ine şuň ýaly ýylmanaçyk hamyr boldy. Indi buny taýýar ýigrimi santimetrlik galybyma guýup, duhowkaň iň aşaky gözünde otuz bäş, kyrk bäş minut çemesi bişirmeli. Her bir wagtam biskvit çöregini bişireňizde, duhowka salanyňyzdan soň bir ilkinji on bäş, ýigrimi minut hiç hili ýagdaýda duhowkaň agzyny açmaň. Sebäbi içini Ýagmyr çişip başlaýanda çöküp içi hamyr bolar. Şoň üçin oňarsaňyz bir ýarym sagat geçýänçä açman saklaň. Çöreginiň bişenini-bişmänligini bilmek üçinem öňkülerimiz ýaly çöpçagaç bilen barlaýas, eger gury çyksa bişdigi, böl hamyr ýelmeşip dursady entek ýene goýýas. Şeýdip her kim öz duhowkasynyň ýagdaýyny özi birazajyk bilmeli-de şu otuz bäş-kyrk bäş minut aralygynda bişýär. Çöregimiz bişenden soň göni duhowkadan çykarmalydal duhowkany öçürip gapysyny açyk goýýas da bir on bäş ýigrimi minut goýýas ondan soň çykaryp galybyndan çykaryp sowamaga goýýas. Ha biziň şifon we gyzyl mahmal biskwit çöregimiz taýar boldy. Serediň hä ýumşajyk. Agzyňda eräp barýan gaty gowy biskvit çörekleriň biri. Ýigidiňiz gowy sowandan soň daşyna bir streç klýonka çekdirip bir ýene-de holodilnikde hasam gowy sowap alşar ýaly bir iki-üç sagat holodilnikde goýýas. Siz bişirýän, ýasaýan zatlaň göwnüňizden turýan bolsa onda laýk goýmagy ýatdan çykarmaň. Hem podpiska boluň Hem kommentariýada düşünmeýän ýerleriňiz bolsa sorasaňyz elimden geldigiçe soraglaryňyza jogap bererin. Çörekden krasny barhat, gyzyl mahmal tort diýilýän torty ýasasa bolýar, arasyna krem zat çalyp, ýane şular ýaly gowja desertler ýasasa bolýar. Menem pikir edýän indiki wideomda şu desertleriň ýasalyşynam görkezip paýlaşaýsam diýýän. Siziň pikiriňizçe nähili bolar ýa biz türkmenlerimiz oň ýaly ownuşak zatlar gowy däl bize bereketli ulurak tortyň ýasalyşyny paýlaş diýýäňizmi ýada bular ýaly kijijigem bolsa ýasalyşyny paýlaş diýýäňizmi komentariýada öz pikiriňizi aýdyp bilersiňiz. Sizem şular ýaly gyzyl mahmal biskwit çöregini ýasasaňyz şowly bolsun noş bolsun.